Class six zirlai naupang duhawng tak tak te chi bai vek u le. Mizo subject zirtirtu Sir Muan te a ni a. Tun ṭuma chuan zirlai pakhatna khawngaihna mak mawi leh duhawm tih kan zir dawn a. Kristian hlabu number zali sawmthum pahnihna a mi kha a ni a. He hla hi Saphla, Amazing Grace, tih John Newton-a phuah a ni a. Mizo tawnga letlingtu hi Rev. Doctor RK Nghakliana a ni. He hla phuahtu chanchin hi kan tar lang anga chumi rual chuan a hla hi kan chhiar anga kan sawifiah nghal bawk anga tichuan ngun takin min lo ngaithla anga a tawpah assignment te kha kan inpe leh dawn a, chumi chu tha taka chhang theuh thei turin uluk takin lo ngaithla theuh dawn nia. John Newton-a hi England-a kum sangha zasarih sawmhnih panga khan a lo piang a, a naupan lai atanga naupang sual tak a ni a, kum sawm paruk mi lek a nih lai pawh khanin mi kut thlak te, an che lawh te, thil sual tih te kha amah, amah ah khan a bet tlat tawh a. Kum sawmhnih mi a niin lawng sipaiah khan a ṭang a. Lawng sipaia a ṭan na chhan ber chu a man a hriat dan khan lawng mite kha mi sual tak an ni a, khang ho bula khaw sak kha a chak a ni, a sual vang hrim hrimin a nih chu lawng sipaia ṭan chu tichuan a lo piang thar ta a, mi sual tak kha a lo piang thar a. He hla hi a rawn phuah chhuak ta a ni. He hla hi engtia rawn phuah chhuak mai nge a nih tih kha kan la sawi zel dawn a ni. Changkhatnaah chuan khawngaihna mak mawi leh duhawm, sual riang vai chhan damna, suala bo hnu min zawng hmu ta, mitdel mitvarna chu tiin a inziak a. Khawngaihna mak mawi leh duhawm a tihna chhan chu Pathian khawngaihna A chhan damna kha a mak ka ti a ni. A chhan chu amah kha mi sual tak mai a ni a, lawng sipaia a tanna te pawh khan khata tang te pawh khan tlan bo te a tum a. Tichuan tlan bo a tumna kawngah chuanin i lawng chhungah tho khan a la awm a ni. Tlan bo tura rilru a siam lai khan an lawng sipai hotute kha khate kha thah a tum a, Amaherawhchu chu tual chu a that ta em lova, i khatianga misual Pathian ina a chhan dam duh kha mak ka ti a, chuvang chuan Pathian khawngaihna kha a mak ka ti a, a mawi a ti a, a duhawm a ti bawk a nih chu. Mawi a tihna chhan chu, mawi leh duhawm tih a hmanna chhan chu a niang misual Lutuk pawh a chhan dam duh avang khan khawngaihna mak mawi leh duh awm a ti a. Sual riangvai a tih chu amah hi misual a ni a, riangvai a intihna chhan hi ni a lang chu a naupan lai hian a nu fel tak mai a nei a, Pathian ṭih mih tak amah erawh chu a naupang te nih laiin a nu hian a boral san a, tikhan nu hrawn te kha a hrawn chho a, kha vang khan riangvai a inti ni, a pa kha lawng lam a hnathawk mi tho a nih avang khanin ih eng nge hei boarding school ah te khan an dah thin a, chuvang chuanin amah kha mal ngawih ngawih, chhungkhat laina pawh nei lo ang mai khan misual misual riang vai tih khan amah kha a insawi a ni. Suala bo hnu min zawng hmu ta mitdel mitvarna chu a ti a, suala sual kawnga a tlan an tlan nasat zia chu ti khan kan hre tawh ang a, i lawng sipai atanga a tlan bo hnuah pawh khanin i Tikhan ama puala lawm lei dante kha a ngaihtuah a, Sal, Africa rama Sal, mi dum ho kha khatiang man khawma heta Sap rama te khanin hralh leh a khatia sum dawn kha a tum a tikhan kha khatiang sum dawnna te kha a bul kha an tan chho a ni a, Sal kha an zuk man teuh teuh a chuanin ih Sap ramah te khan an hralh leh thin a ni, chu chu an sum dawnna a ni a. Mit del a intihna chu i kha khatah khan a mit kha a del tak tak a ni lo va, amaherawh chu Pathian rinna kawnga te khanin mit del ang mai a ni. Engmah Pathian hnaihna chang kha a hre lo va, a hma khan i mit del mit varna chu a tih chu ka ti khan Pathian chhandamna khan i A mit a rawn tih var sak tih khan a ngai a nih chu, i rinna kawngah khan i rinna kawnga mitdel ni thin Pathian hnaihna chang hre lo kha i khawngaihna mak khan mawi leh duhawm a tih khan i chhandamna Pathian chhandamna khanin i thlarau lamah te a mit kha a rawn tih var sak a, i Pathian hnaih duhna rilru te a rawn pu ta a, Pathian rawngbawltu kha nih te kha a duh ta a ni. aw chang hnihna ah hian hlauhna hmuna ka awm min hrilh ka hlauh min hnehsak ta, ka rin ve leh a khawngaihna duhawm a lo lang ta a ti a. Hlauhna hmuna ka awm min hrilh a tih a rawn tihna chhan chu John Newton-a hi He khatia sual rawng pawl a ti mai ila, hausak te kha duh a, sumdawng milian nih kha duh a, sal hmanga sumdawng mihring leh mihring inhralh te kha a kha Pathian duh loh zawng tak mai ni a, khatianga sumdawng thin kha ni a, he an salman te pawh kha a ti duh dah thin em em mai a. Umm tuipuia an zin chhuahna ah khan lawng ah khanin thlipui in an nuai vak mai a, he An lawng kha lui thuk lamah, tuipui thuk lamah khan a len lut a, khatah te pawh khanin ih a thi tep a ni, thi tep khanin kum sangkhat za sarih sawmli pariat velah pawh khanin a lo awm tawh a. Thi teuh deuh deuh hianin tum hnih lai a awm a, tum khat pawh Africa ramah Salman tura an kal tumin nat takin a dam lo va, Chumi tumah pawh chuanin thi tur an ngai vek tawh a, amaherawh chu a rawn dam chhuak leh ta hlauh mai a, vanneih thlak tak maiin chutah chuan a sual sim a tum a. Aah, lawngah te khan Pathian thuhrilin rawngbawlna te kha a nei a, amaherawh chu a piang thar hlen tak tak lova hemi tumah hian. Aah, tichuan thlipuiin a nuai vak tum pawh chuan Bible chang te chhiara a tawngtai a, chumi tumah pawh chuan pian tharna tak tak a nei chuang lova. Chuvang chuanin khatianga a hun tawn tawhah khanin hlauhna hmuna ka awm min hrilh, ka hlauh min hneh sak ta a tihna chhan chu thi teuh deuh deuh a kha khatianga huna hmanna lai pawh khan Pathian chuanin ih a awmpui reng a, ih a thlamuan reng a. Hi a thlamuan reng tiang a chhan a la a chhan dam duh avang khanin a nunna te kha a zuah sak a, chuvang chuanin ka hlauh min hneh sak ta a ti ta a ti nih chu i a hlauhna zawng zawng te kha Pathianin a hneh sak vek tawh a ni, misual misual a nihna te kha i a ngaidam a. Ka rin ve leh a khawngaihna duhma lo lang ta a ti a, ka rin ve leh a tihna chhan chu Pathian chhandamna thu kha a a rin ve leh thil tha tih duhna rilru a nia, thil tha a tih ve leh khanin Pathian khawngaihna kha a lo chang ta nghal a ni tichuanin George Whitefield an ti a, A hun laia Pathian rawngbawltu, Pathian thuhriltu lar tak hepa thusawi a ngaihthlakah hian, a ngaihthlak atang hian piantharna dik tak kha, piantharna tak tak kha a chang ta a. Chuan he hlaphuahtu pawh hi Pathian rawngbawltu ropui tak a hun lai pawhin, tun thleng pawhin tunah chuan boral tawh mah se la, mite hriathlawh a ni a, Pathian fakna hla tha tak tak pawh engemawni zat a phuah a ni. Tichuan, a changthumna ah hian thawhrim thlenna lo awm karah thui tak ka lo kal ta, khawngaihna mak min hruaitu tur ka van in thlen thlengin tiin a inziak leh a. Thawhrim thlemna lo awm karah a tih hi thawhrim a tih chu ih khatia ih sala sum dawnna eh bula tan chhoh lai khan ih a thawk rim a ni. A thawhrimna chhan chu ih hausak te a duh a, I sumdawnna lawng, sala sumdawnna lawng lian pui pui tam tak neih te kha a duh a, i thlemna a tih chu i kha a thil tih kha i a dik lo a ni tih pawh kha a hriat reng tawh hnuah pawh a la sim duh mai lo va, a sualna te khang kha thlemna kha a do hneh lo a ni, hlauhawm kara a tih chu a nun khatia. Thi ṭep ṭep a a awm kha hlauh awm kar a a ti a, thui tak ka lo kal ta a tih chu hun rei tak suah suah sual rawngbâwl in hun ka lo hmang ta rei tak ka lo vak to tawh a a ti na a ni. Khawngaihna mak min hruaitu tur a tih chu Pathian khawngaihna, Pathian chhandamna kha Hei chauh hi ka kawng hruaitu tur a ni, kawng dik ka zawh theihna tura in tanpuitu tur chu Pathian khawngaihna hi a ni. Ka van in thlen thlengin, van ram ka thlen hun thleng pawhin van ram ka thlen theihna tura min hruaitu tur dik tak chu Pathian khawngaihna hi a ni, a ti a. Tichuan, Changlina-ah chuan Chutah kum sang sawm ral hnu in ni eng mawi tak ah chuan fakna hun tan ang a ni ang, chatuan a zual zel tur tihna dah ta a ni. Hetah hi chuan vanram lam a rawn sawi kai ta daih ta a, chutah kum sang sawm ral hnu in a ti. Kum sang sawm a tih hi sang sawm chu sang hlir sawm chu sing tihna a ni ta a, sing khat a ni ta a, sang hlir sawm chu amaherawhchu sing khat tihna tak tak ni lo in kum rei tak Kum tam tak a sawi, kum sawi uarna a ni kum sang sawm tih hi maw? Ih, tichuan, kum rei tak ral hnuah pawh ni eng mawi takah chuan a ti. Vanramah chuanin, ih, thim a awm tawh lo ang an ti thin ta a, ih, ni a eng reng tawh ang an tih thin ang khan ni eng mawi takah chuan vanram kan thlen hunah chuan fakna hun tan ang a ni ang a ti. Kum sang sawm ral hnuah pawh khan rei tak I Pathian fak a an zai tawh hnuah pawh a hun kha a la intan dawn chauh tihna a ni, Pathian fakna hun kha i kha kha chatuan rei tur zia sawihna a ni, chatuana zual zel tur a ti. Chatuanin eh engtikah mah a ral ve tawh dawn loh a a chatuanin Pathian kan fak tawh dawn a ni Vanramah chuan a ti. Kum sang sawm pawh ral mahse, kum sang sawm pawh ral mahse chatuan kha A la inṭan dawn chauh a, Pathian faka zaihlan kha a nghakhlel tawh a, Pathian kan fak hun tur kha kum sang sawm ral hnuah pawh a la inṭan chauh ang a ni. Chatuanin Pathian kan fak tawh ang a ti a nih chu. Tichuan, he hla phuahtu chanchin aṭang hianin Pathianin misual ngaihdam theih loh a nei lo tih chiang takin a lo lang a. Keini pawh Tunah hian nu leh pate thute kan lo awi loh emaw, eng emawni thil sual tihruk thin kan nei a nih chuan sim hmak ila Pathianin min la chhan dam duh a, min la khawngaih duh reng a, hei he bab tuna he hlaphuah tuna he hlaphuahtu pawh hi ka rin hi pawh hian ka rin ve leh a khawngaihna duam a lo lang ta a ti. Pathian kan rin a, thil tha kan ti a, kan tih phawt chuan khatia kan rin ve leh khan Pathian Pathian khan in ih a khawngaihna duhawm a lo lantir ang a, ih a duh zawng kan tih zel kha chuan in ih Pathian khawngaihna ha kan chung ah a lo lang thin dawn a ni. Aw tuna kan zir lai atang a thil lang chiang tak pakhat chu hlauhna hmun a ka awm min hrilh, ka hlauh min hnehsak ta a tih hian hepa hian in Pathian hnaih duhna rilru, pian thar duhna rilru chu a pu a ni. Amaherawhchu sual simna tak tak a nei loh avang in Chum hnih lai kha piang thar deuh deuh khan a awm a, a piang thar lo a khatah khan chhandamna tak tak, Pathian chhandamna tak tak kha a la chang lo a ni a. Tuipuia an zin a, hei thlipuiin a nuai vak a, an lawng tuipui thuk lama a kal zel a, hei Bible chang chhiara a tawngtai pawh khanin Pathian hnaih chu duh amaherawh chu a sual kha a la sim tak tak lo a, a thil tih thin tha lo te kha a la sim lo a, khatah khan pian tharna tak tak a la chang lo tih kan kan lo hria ang a. Chuanin i Africa rama Salman tura an kal laia na taka a dam lo a, thi ngei ngei tura an ngaih laia khata a rawn dam chhuah leh a, a pian thar a Pathian hnaih duhna rilru a nei a, I lawngah te hial pawh Pathian thusawi rawngbawlna a nei pawh khan khatah pawh khan sualsimna tak tak a la nei lo va, ih a la piang thar tak tak lo tihna a ni. Ih thil tha a la ti lo va, ih Salman te kha a la bansan duh lo va. Chuan piantharna tak tak a neih chu Salman a bansan atang leh Pathian tana ke a pen atan atang chiah khan chhandamna, Pathian chhandamna, khawngaihna makmawii leh duhawm a tih chu a lo chang ta a ni. Kan zirlai hi ngun tak angin in ngaithla ang a, assignment tur kha group ah ka lo post ang a, chumi chu tha takin in lo chhak ang a, in hming te in roll number te kha chiang takin paper chung lamah khan in ziah tanna turah khanin in lo ziak ang a, a hun takah rawn submit theuh in tum dawn nia.